An do si mer erëm bei Wasteland 3, Arma 3 oder wéi och ëmmer dat nennt. Mir sinn um Wee fir en Enemy Control Point auszehuelen. Dat ass net Computer mat deenen ech mengt. Dat si Leit vun der géignerescher Ekipp, déi hunn eng kleng Base geriicht, matz op der Strooss.

Wann net nëmmen nach een do ass. Also se hunn hire Punkt richteg gutt ageriicht. En ass matzen op enger Kräizung an du gesäis en net. Du kënns op d'Kéier an en ass direkt do. Ech kucken enker mäin Inventar, Moment. Also ech hunn dräi 40 Millimeter Explosivgranaten an eng Splittergranat normal.
Ech kann och mat Max-Well erofkommen. 12 Schoss, 12,7 Millimeter.
Bon, entweder schalts de se eenzel aus oder mir reiwen se op an dann schalte mer se aus.
Ech probéieren mol een ze treffen ne.
Sou Jeff, klamm fréi genuch aus dem Auto raus he. Oder kleng Oflenkungsmanöver wär och net schlecht.

So, mir kommen op d'fräit Gelänn hei. Ech ging so gucken, dass... Ah, das nach ein bisschen, warte, das nach.
Ech sinn direkt vir drun, 100 Meter vir drun. Ah, wie gesäit aus?
Jo.
Ech gesinn an näischt, ech hunn verdeckte Siicht. Ah, okay, ma hal dech roueg, he?

Ok hei vir komm mer.
Pass op sou secher een dee wou iwwerwaacht. Ben kuck dass du en proppere Schoss Feld drop kriss. Jo mee dat ass schwéier. Woah pass op do ënne bauen se d'Mauer erbäi. Jo ech hu gesin.
Sou Jeff réck du vir ech récken och vir. Ben géi du a Positioun wann sche wells. Jo jo da waart.
Ech fannen nämlech keng extrem gudd Platzen. Do huet ech et eisen Auto wou emgekippt ass do oppass net dass ee vun hinnen hei nach am Busch rondrem kuckt sou ech zielen Nee nach net sinn nach net do. Nee ech zielen d'Persoun dass eng déi wou eng Mauer verschiebt Wou bass du Jeff ech gesinn dech do hannen ok. Ech sinn grad virdrun um Vun denger Busch. Säit hunn se eng besser Siicht gell. Ech mengen do ass nëmmen ee gell, ausser et wier der elo nach wierklech ronderëm.
Do war virdru net Kaméier fir de Fun.
Ben, wéi gesäit aus?
Jo, ech gesi keen.
Sou, ech weess lo zwar net wéi. Lénks sëtzt een, do lénks sëtzt een. Ok, waart, bei 3, do hënn ass ee beim Auto, ech ech zielen, 3, 2.

Mee déi Schëss sinn zimmlech no geklongen.
An? Nee, net getraff. Dës hannen hinner gelaf. Wouhinner?
En ass hannert der Mauer. Hannert där Mauer riets. Do ass een Doudegen.
Ass ee vreckt? Dat ass ee futti. Ech hunn e kritt, ech hunn e kritt. Ass gutt, en ass vreckt. Ech hunn en erwëscht.
Ja, et ass een dout. Gutt esou, Jongen. Si mer mol net richteg béis. Mee et ass awer nach ëmmer ee Scharfschütze dobaussen. Also, vun hei gesäit ee mech net, also muss ech scho bal uewen um Bierg sinn. Jo, mee um Bierg war ech direkt, gell?
Och bei deem Tuerm, deen uewe steet.
Ech mengen, et sinn der zwee Stéck awer hei ënne, gell? Jo, jo, et sinn der zwee Stéck. Jeff? Jo?
Waars de och uewe bei deem Tuerm? Nee, nee, nee, nee, nee.
Voilà, do kéint en nämlech dra sëtzen. Do war ech och net. Ech hunn just do eng Tut fir erop mir. Bis erop.
Nee.
Nee, ech hu keen. Kee Viséier drop. Ah ja, Scheisse.
Okay, wéi gesäit aus? Bei mir ass ok.
Ech zéie mech just nach e bëssen zréck op eng aner Plaz. Putain, vun hei hu mer guer kee gudden Ausbléck, gell?
Ech gesinn direkt hannert den Ausgang.
Okay, ech sinn lo virun der Sandsackmauer. Do sëtzt ee bannendra, gell? Ech gesinn deen hei. Waart, ech probéieren eppes.
Oh, mir musse séier handele, gell? Oh Gott!

Huelt de Camion. Waart, ech huel erëm meng Waff.
Huelt dir de Camion, ech lafen ze Fouss erop säitlech laanscht.
Wéi, huet hie meng Waff elo net méi?
Jo, iergendwéi buggt dat grad ewech, gell? Jo. Brauch net ze laang Zäit, dat huet een héieren. Hei ass nach 556 a Rauchgranaten.

Jo wann iwwerhaapt uewen een ass. Do sinn der, fir do waren der och déi ganz Zäit do. Déi hu sécher do hire Réck geséchert.
Dat ass am Fong keng domm, hä? Jo natierlech ass et keng domm. Ass wierklech e bëssen Summespiels.
Sou ech hu Rauchgranaten, dat heescht de Motta kënnt mer se och oflenken. Mee pass op, si lafe ronderëm d'Béis, si sinn net domm, déi wou do uewe sinn, he. Sou spillt een dat, pitague. Woa! Wat ass lass?
Sinn mam Camion gekippt. Oh mee Ben! Jeff, vu wéi enger Säit gees du? Ech komme vu vir eran. Ok, pass op, duerwe sinn déi Tierm, gell?
Jo, se hunn alles zougemaach uewen. Ech mengen do sëtzt och een am Tuerm. Ech si mer net sécher, mee ech hunn d'Waff erausbacke gesinn.
Bass der sécher? A pass ronderëm d'Maueren op, se kënnen och dohinner Minne geluecht hunn, déi s de net direkt gesäis.
Ech gi mol léiwer mat an de Rëmm bei dir, zu dir zénger Säit zou. Ech gesi no den Tuerm erëm. Direkt hannert der.
Okay. Also ich gesi keen dierf erauskucken ne?
Nee okay das gut das keen dran. Ja dann äh, also net dass keen dran gell, mir wëssen net. Das sécher een an der Base gell.

Jo, bei mir och. Wéi déi Béis déi gesäit schonn ugegraff aus. Jo, déi gouf ugegraff. Hei sinn Munitiounskëschte, gell?
Jo. Bon, mir lafe mol en anere Wee ronderëm mol.
Muss mol kucken, ob mer fir erakommen. Behal och e bëssen déi aner Säit am A, gell? Jo, einfach am grousse Ganze mol. Dem Geescht am Aen. Ech hale souwiss alles ronderëm am Aen.
Firwat schwieft deen Türm do matzen der Luut? Wells de déi op d'Mauere kanns setzen an da schwieft en do drop. A wéi kënnst der doranner?
Du muss op d'Mauer iergendwéi klammen.
The fuck? Sou, mir gi lo fir eran, hä? Kriss wahrscheinlech guer net eran, jo. Dach, du kënns eran.
Okay ran an direkt Info an Deckung. Ah hei ass rem onse coole Graffiti Müllberg. Also hei gesäit relativ sécher aus he. Jo. Mee et kann ech ni sécher sinn he.
Okay hei ass och fräi. Okay hau mol een d'Géigend am A, ech kuck necker wat an de Këschten dran ass. Ech halen vir d'Déngen am A. Mee déi kënnen eis och vun hannen erschéissen he. Zou lauter Gewierer dra gell.
Béis béis. Net rëm dran drécken wann ech lift gell.
Oh mein Gott déi doen déi hun alles gemach hei fuck man block net. Hal op mech rondrem ze drécken ween ass dat. Gei op de gei an de Buedem Ben. Gi rof, da gesi se dech net, wa se do vira kommen. Ech bräicht e Rucksak, mee dee ass hei nirgends een dra, gell? Oder e Viséier zumindest, oder Munitioun fir mäi Tjo, Gewier. Munitioun. Ech bräicht mol e Viséier.
Ech hunn e Viséier, e Boah, ech huelen routen. dat heiten elo mol nach mat, wat? Déi do emmer mat. Wann der eng anstänneg Waff braucht, da huelt äech se lo mat. Elo ass de Moment. Meng, ech hunn eng mat Schaden fir alles. Ech hunn 12,7 a wat wëlls de méi?
Wat kann man nach? Ass jo just den Agang deen op ass, gell? Ech menge jo, soss hunn ech näischt gesinn.
Putain, natierlech kann ech elo eng zweet Granat net méi mathuelen. Ass dat scheissegal. Muss kucken ob e Rucksack een fir de läit. Nee, et läit nirgends een, dat ass de Problem. Déi gutt Waffen, ass och keng Munitioun do.
Ech héieren näischt. Nee, dat ass gutt, datt d'Loft.
Nee, bon, et si gutt Waffen do, mee keng Munitioun dofir. Alles gudd, also ech hu mäins. Soll mer neck erof kucken op se mëttlerweil erëm do sinn? Waart, waart, waart.
Ech kucken nach eng Kéier schnell dran.
Da waart, ech gi mech hei iergendwo bei d'Entrée setzen.
Eng 6,5 5 Munitioun, déi kënnt ech gebrauchen. 6,5 ass alles hei. Esou Arméisdénger? Jo. Fäert mäin da lo op?
Verbindung zu Sitzen. Wie war dat?
Wie war dat lo?
Ech hun nach keng eng Kugel mat der Waff do ofgeschoss, dat gëtt et dann net.
Wéises? Gëtt nei gestart, nee?
Jo, da waart, da géing ech soen, da maa mer hei lo och mol rem um Schluss.
Mir hate jo eng kleng bëssen Action an esou, ma da gesi mer ons bei der nächst Kéier rem.
Tschau a merci fir d'Nokucken.